Ghana man yi, yɛkyea mo bio. Ghana man yi, yɛate abisa. Yɛse Solomon koraa ɔkɔɔ abisa. Ɛnnɛ, yɛpɛ sɛ yɛbisa sɛ yɛka abisa koraa no a ɛne deɛn? Na me deɛ, mene sunsum ani biara o, na mabua mo. Ɛno nti na yɛaba odiyifoɔ panin Yaw Oduro no ase. Ɛbɛbisa no sɛ, deɛn koraa ne abisa? Odiyifo panyin, yɛkyea wo. Aah Ketekyie megye wo so mema wakɔ aba biom. Yɛgye o paapa. Aah yɛda mo ase sɛ dan da nyinaa ɛɛ mo nto yɛ ntwene na nsɛm biara ɛkyere mo so a mo twa mo ani ɛbɛ fie bɛ busa. Ɔboafoɔ Nyankopɔn no ɔnkɔ so ɔnhyira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ. Mema wakɔ aba so biom. Yɛgya paapa.
Ɛna paapa amen anaa ei paapa me werɛ afi. Ɛna ano no ɛna ano no na wo se yɛnka amen na wo se menka se ɛnyɛ hɔ na ansa koraa na ɛbɛba abisa no so no na ɛnyɛ hɔ no ɛne amen no paapa ɛnyɛ pɛ. Krakye
Adɔfoɔ Onyame mma mo asomdwie. Ɔso boafoɔ no nhyira mo. Wobɛka sɛ amen. Ɛso wayera. Sɛnea obi sɛ yɛka sɛ amen ɛnyɛ hɔ a ɛte sɛn. Yɛte Ghana, yɛte yɛ kan asase so. Obi sɛ Kristo ni na ogye di ni sɛ maame Nyame nhyira a ɔse amen ɛnyɛ hɔ. Amen ɛyɛ dɛn kasa? Amen ɛnyɛ ɛne Akan, yɛ Bibirman mu, ɛnyɛ yɛ kasa. Amen ɛyɛ borɔno bi so kasa, ɛyɛ borɔno bi so nyame, ɔman bi so nyame. Yɛfrɛ no Amera a, ɛna Kwesi Broni dada yɛ nti no, ɔse Amen. Wokɔ Egypt a, ɛyɛ the God of Egypt, ne din no no, Amera, Amen. Ɔyɛ, ɔyɛ sun God. sɛ wɔte aseɛ nti sound god no ne ɛna yɛfrɛ no amen yɛfrɛ no amera ɛna kristofoɔ frɛ no amen nti kristofoɔ ankasa deɛ ankasa kristofoɔ ne nyame kristofoɔ ayela kristofoɔ ayɛ sɛ ɛɛ ɛɛ football supporters yɛdi nyame akyi ba nyame no onim yɛ wobu sɛ kristo sɛ amen ne kura sɛ kyerɛ sɛn a ɔse ɛnyɛ hɔ ɛnyɛ hɔ ase nkyerɛ sɛ amen amen ɛsoso ase nkyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ Eti na woba me ma safo mu a ɛyɛ arm of God adehyeɛ mma a onyame wɔnhyira wo wɔsi ɛnyɛ hɔ boafoɔ wɔnhyira wo wɔsi ɛnyɛ hɔ boafoɔ mu akoma so adeɛ mbrɛ mu wɔsi ɛnyɛ hɔ na the gods in our motherland anyame no mu a wɔyɛ man yɛ Ghana asase so no mu asom twɛ na nhyɛ no atumi ayɛ dɛn ayɛ hɔ kɔsi buroni pɛ sɛ ɔdaadaa yɛn ti no ɔde amera nti kristofoɔ mpaeɛ no sɛbisɛbisɛ Ayɛ sɛ garden, nkurumafuo wɔ mu, bankyefuo wɔ mu, bayilefuo wɔ mu, kontomire wɔ mu, a ayɛ mix cropping. Ɔmo nnim ade pɔtee ɔmo yɛ. Yɛnfa saa so nsum Nyame. Sɛ wopɛ car wɔ Nyame no ase, Nyame mepɛ car, na Nyame de car ma wo. Mepɛ car, mepɛ dan, mepɛ fie, mepɛ sei, Nyankopɔn bɛka sɛ wabɔ dam. Yɛ Kristofoɔ Nyamesom no ayɛ sɛ ɛd bɔdamfoɔ a afei na ɛdam no ɛɛfa n'adwene. Mm, papa, yɛda wo ase. Wei deɛ yɛntwa wo. Aha. Mmerɛ pa mu no, yɛbɛba. Ama woato wo bo ase akyerɛkyerɛ yɛn wei na na yɛpɛ sɛ yɛba nnɛ topic no so. Papa, deɛn ne abisa? Yoo, yɛka sɛ abisa a, ɛdeɛn ne abisa? Ɛdeɛn ne abisa? Da biara mpeprebe no, Akristofoɔ ka sɛ abisa koraa ho hia. Abisa koraa yɛ abosomsɛm. Awusa koraa yɛ nkwaseasɛm. Awusa koraa kyerɛ sɛ sɛbisɛbisɛbi. Nnipa a wokɔ Kristo anaasɛ yɛ Pentekɔsteni, Romani deɛ a, na wobɔ biribi abisa so a, sɛbisɛ yɛbu no sɛ yɛ nkwaseasɛm. Ɛso Kristofo deɛ wɔkɔ abisa. Bisa sɛ deɛ nti wɔkɔ abisa.
Adekyɛ no aresɛm biara nam adiifoɔ so, na ɛdi, ɛnyɛ abisa nti. Abisa ne sɛ adeɛ ahintaw na wobɛ sɛ wohwɛ adeɛ no mu asekyerɛ na wohunu mu, ɛna ɛfɛ no abisa. Ɛsɔ akristofoɔ se abisa yɛ bosonsɛm. Ɛsɔ akristofoɔ kɔ kɔbusa. Yɛkɔ yɛ deaconfoɔ nkyɛn, yɛ ɛdafoɔ nkyɛn, yɛ prophet and prophetess foɔ nkyɛn. Papa, ma w'adesɛm no o, mehu a mente ase. Ɛno ɛyɛ dɛn? Ɛno deɛ na yɛnim sɛ yɛ pa, ɛyɛ kɔmhyɛ o. Ɛyɛ abisa.
Nti papa kɔnhyɛ no nso yɛ abisa. Tie me, tie me, w'abisa na me kyerɛ wo. Yɛ ka se nkɔmhyɛ a, nkɔmhyɛ efiri he na nkɔmhyɛ ba? Ɛsɛ wo hwehwɛ ansa w'ahu. Enti me wo ba me ya wo duro nkyɛn a, ansa na wo de w'asɛm aba no, wo hwehwɛ o, w'aba abisa, papa m'adwuma sɛm ayɛ basaa, me hu neɛ nti m'adwuma sɛm ayɛ basaa. Na ɛsɛ sunsun efiri yɛ ka se nkɔmhyɛ a ɔm, The word nkɔmhyɛ bɛnya wɔ akɔm mu. Akɔm sane wɔ wo so a, na akɔmhyɛfoɔ nkɔm berɛ a akɔm tete no nkane no ne yɛne biribi te sɛ diifoɔ. Yɛne yɛ asase so no, yɛgoro na sunsum na sane. Sunsum no sane wɔ so a na ɔregoro no, ɔdi asa, ɔkɔm, ɔkɔba, ɔkɔba ɛsɛ ɔkɔm. na ogu so a ɔrepere, ɔrekɔbɔ a ogu so ɔkɔm no a, na sunsum no a ɛte ne mu no akasa. Na ɛfɛ no wahyɛ wo nkɔm. Nti ɛfɛ no nkɔmhyɛ. Nti na word nkɔmhyɛ no yɛnya firi akɔn mu. Nti ansa na wobɛnya bisa na ɛsɛ ɔdi ɔ adehunu nipa na ɔkɔm. Ɛna akristofo ɛnaka nkɔmhyɛ a akristofo fa nnɔma. Bɛyɛ ɔkɔmhyɛfo a anaa ɔkɔmfo a yɛbu no abronsanfo. Enti Akristofo, dɛn anka sɛ Kristofo ayera, de yɛ ameka se nsɛm na yɛka no, sɛ obi dwe nnipa asɛm a, ɔnte yɛ ase. Enti abisa ne nyinaa ne sɛ, adeɛ a wonte aseɛ na wopɛ sɛ ohu akyiri no, na wokɔ odiyifoɔ nkyɛn anaa wokɔ adehunu nipa nkyɛn, ne nyinaa gyina sɛ abisa. wonnim deɛ ahinta nti wokɔhwehwɛ na ansa na abisa so wobɛhu no kura ɛkyɛ wo kɔm ɛkyɛ wo busɛ akyire ɛdɛ na adiifoɔ no kɔm kyɛ sɛ mehwɛ akyire ama wo mehwɛ akyire ama wo mebisa ama wo saa na ɔbɛka wɔnka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ sɛ na ɛtoa se nkɔbisa akyire ɛda ama ɛyɛ saa na moka nti ɛka sɛ bisa bisa nyinaa sɛ wohwehwɛ biribi na watu ho anammɔn Papa yɛda ase. Na papa ebie mu no, mfasode bɛn na ɛwɔ so sɛ ogyidini? Mekɔ abisa. Ei! Me a mete ha. Papa. Mese mekɔ abisa.
Ama mehu sɛ biribi sei ne biribi sei na edi me nya. Enti mfasode bi wɔ so. Efisɛ yɛabɛte aseɛ sɛ ndɛ yɛ abosomsɛm mu. Ɛsɛ Solomon koraa kɔ obi koraa, Awurade koraa ɛtwɛn n'aso. Ɔmo yare,
ɔmo si dwom. Asɔfoɔ no a ɔmo aba wiase no ankasa no bible no ɔmo kan a ɛnam coat a ɔbɛhyɛ suit a ɔbɛhyɛ aba asɔre na n'adwene wɔ so nti bible ɔmo kan a ɔmo nkan ma sunsum no nkyerɛ ɔmo ase sɛ ɔte ɛmɛ kan ase nti ɔmo bere ɔkɔ asɔre no ana odiifoɔ ka yɛn sɛ ɔbɛyɛ sɔfo. Ma wɔammisa sɛ, 'Sɔfo bɛn na mɛyɛ? Yɛwɔ asɔfodeɛ no mu ahodoɔ bebree. That is classes. Saa. Woba ɛyɛ hospital a, ɛyɛ dan kɛseɛ, fihyia kɛseɛ. Yɛwɔ dɔkta ɔhwɛ anie. Yɛwɔ dɔkta ɔhwɛ ɛseɛ, kaka. Yɛwɔ dɔkta a omia kuro. Yɛwɔ dɔkta a ɔyɛ operation. Enti wo sɔfo anaa odiifoɔ no ka kyerɛ wo sɛ, Ɔsɔfo, aberanteɛ, Nyame abue m'ani, wobɛyɛ sɔfo kɛseɛ no. Wobisa no sɛ, Sɔfodie no mu deɛn na woba abɛyɛ? Because sɔfodie no, yɛwɔ mu ahodoɔ bebree. Yɛwɔ nsɛmpakafoɔ a wɔyɛ asɔfoɔ, ɛna yɛwɔ nkɔmhyɛfoɔ a wɔyɛ asɔfoɔ, ɛna yɛwɔ adehunufoɔ Asɛm na ɛsɛe nkuro bɛhu aka akyerɛ wo. Ɛne wɔ sunsum nnipa fo sɛ me a mete ha yi, obi mfa n'asɛm mma m'anim ma ɔmfa nkɔ saa. Asɛm na ɛte sɛ dɛn mpo a, almost 80 percent ɛsɛ ɔde di m'anim a, by three days ɛsɛ ɛtumi sɔɔbo. Hmm, sɛ wote aseɛ, ɛna ɛkyerɛ sɛ meyɛ sunsum nnipa. Ɛnti abisa deɛ ɛho hia na ɛso wɔ mfasoɔ mpaninfoɔ sɛ obisa foɔ hɔ yi ɔnyela kwan? Wommu sɛ nti na wayela? Wommu sɛ nti na ɔkɔfo bɛma bronsam bi atoo so a na osikasɛm nyinaa sɛi? Wommu sɛ nti na nɛ ɔbaa a wawale no abranteɛ ɛnɛ wo mmarima mu nyinaa firi nsuo? Wabrabɔ nyinaa yɛ basaa. Woatena ase dwene ho sɛ, 'A, na anka midi yie, nanso nnɛ m'abrabɔ ayɛ basaa. Ɛsiane sɛ aware no a wokɔ no, woammisa. Job kaa asɛm bi, ɔse, 'Na anka midi yie, nanso wɔasɔ me kɔn, wɔabubu me basaa. Woankɔ abisa, woanhwehwɛ, enti na wopere. Abisa ho hia ma nipa biara a ɔte mu wɔ asase wei so. So woyɛ tenten, woyɛ tiatia, woyɛ kɛseɛ, woyɛ bishop, woyɛ elder, woyɛ deacon, woyɛ nipa a ɔbɔ adeɛ abɔ nko ade abisa, ɛho hia sɛ sɛ mpanimfoɔ sɛ obisa foɔ hwei ɔnyela kwan nti sɛ abrabɔ bɛtena asase so de yie ɛhyɛ obisa. Yoo paapa yɛda wase Ghanafoɔ yɛate biribi afa abisa ho na papa yɛabrɛ ɔkyerɛfoɔ yi si yɛn bisa o sɛ so Wɔpɛ sɛ wɔne wo kasa. Wɔpɛ sɛ wɔne wo di nkɔmmɔ wɔ social media, na wokyerɛkyerɛ wɔn more about abisa yi a woreka ho nsɛm yi a, wɔbɛyɛ dɛn na anya wo? Ɛyɛ a na ɛyɛ me awerɛhow sɛ aberante a wanya sika woso bɛkɔ aburokyiri. Woabisa? Anaa obiara rekɔ bi nti na woso bɛkɔ bi? Wokɔe a kowie wo sɛn? Ebia ɛnyɛ wo nkrabea ne aburokyiri kɔ. Ebia wo hyɛbrɛ, w'abrabɔ bɔ nyɛ aburokyiri kɔ. Nanso ɛsiane sɛ wammisa na obiara kɔ bi na ɛna aburokyire kɔ ayɛ fa nti ɛna wo so kɔɔ bi. Ɛnyɛ wo na wayɛ wate. Ɛsiane sɛ wonim tie me hwehwɛ m'akyiri kwan ma yɛmbusa na yɛnkyerɛ wo. Ebi a sɛbi sɛbi ɛnyɛ nkran mpo na ɛsɛ wotena wo a wotie me. Ebi ɛnyɛ kumase mpo na ɛsɛ wotena wo a wotie me. Ebi a wo hyɛbrɛ wo nkrabea bɛhyɛ aseɛ firi akura bi ase. Nanso wombusa nti wɔn nso wakɔtena nkran wo brɛ. Ɔsrɛ no nsa bɛka bia na asɛe. Mese menni bebree ka kyerɛ wo, hwehwɛ m'akyiri kwan, sɔ mpanimfoɔ sɛ obisafo wɔn yei, ɔnyila kwan. Bisa, na wobɛhu. Mo Bible no a moka, ɔka sɛ yɛnhwehwɛ yɛbɛhu. Yɛmmisa, ɔbɛma yɛ. Yɛmmom, ɔbɛbie yɛ. Anaa ɔwerɛ afi sɛ Yesu na ɔkaa saa kyerɛ mo. Asɛnkɛseɛ paa na ɔkae, ba mo nnim. Mo asɔfoɔ aka akyerɛ mo sɛ bisa ho hia. Mama, sɔre wate. Mpanyinfoɔ sɛ wote faako a wote w'adeɛ so. Anomaa so wantu a ɔbɛbu ada. Sɔre. Na bɛrima no a wahyɛ wo bɔ no, ɛyɛ dɛn ɛna ɛnɛ deɛ onyɔnko ba no wahyɛ ne kawa? Menim aketeesia bi a ɔne bɛrima tena ase. Bɛrima no firi asenfo su ɛkɔdii aburokyiman mu. Ɛbere du ɔne ne kasa. Ɔma ɔbaa no sika sɛ ɔbaa no mfa ntoto awale adeɛ na ɔba bɛn ho adeɛ. Ɔbaa no ne di nkɔmmɔ fae, ɔde ato abusuafoɔ anim, me wura ɛba oo. Biribiara di adanseɛ sɛ branteɛ no reba abɛware no. Awerɛhosɛm ne sɛ, ɛda a branteɛ no bɛsii Ghana airport no, abawa no ante bɛrima no nka bio. Nea ɔte ya ne sɛ, ne yɔnko baa, bɛrima no abɛyɛ ne ho adeɛ wɔ Kumasi Tafo. ɛde ne gyina airport ɛsɛ ade ne ekɔ agu akyiri wɔn sɛ na ewiase tie wɔn sɛ na ewiase tie wofa nɔɔma nɔɔma asaame so bɛka akyire wɔ abrabɔ mu ate abawa yi menim abawa a mene no atena asɔre dɛm ɛwɔ tɛma Ne ho yɛ fɛ. Abawa Gifty, baabi a wɔ bia mekyia wo. Yɛka ahoɔfɛ paa a, ne ho ɔfɛ. Ɛdi kan, bɛrima di kan bɔ anaa kwam. Aka na wɔtwe pɛ ne akɔyɛ ne ho adeɛ. Bɛrima no tuu kaa gburan. Wawu.
Ɛwom wom a, mfeɛ mmienu akyi, ɔsa bɛhyia ɔdɔfoɔ foforɔ. Ɔdɔfoɔ korɔ no nso bɛyɛ ne ho adeɛ. Abusuafoɔ atu kaa a yɛba sɛ ɛnnɛ yɛ Kwasiada yi, sɛ yɛba abɛyɛ wedding, ɛyɛ ɛda Fiada ne ne Memenda a, ɛda yi a wɔada wɔn firi wɔn kurom ba kaa a wɔde ba no, gbiran, barima no awu. Abawe bɛsi nnɛ, ɔda so tetɛ ma. Ɛnnɛ awerɛhosɛm bi a mete. Barima bi a ɛnnɛ wabɛtena abawa no ho. Wohwɛ barima no na wohwɛ abawa no a, ɛyɛ asefem. Nanso ne sɔfo aka kyerɛ sɛ ɛho hia. Ne sɔfo nso so a wote n'akyi, ɔsɔfo nso a wodi n'akyi so wɔn sɛ nkɔm. Ɔka sɛ busa ho hia. Adekyɛ bi ɔde Bible ɔbɛkyerɛ wo. Bible no wo nua no no. Yɛse nyame se. Nyame no ofiri na ɔbɛtwerɛ yi. Hwehwɛ w'ate. Sɔre! Na woansɔre a, wode honhonho saa na woawu. Bisa nea ɛnkyerɛ wo kwan no, na bisa fo wei, ɔnyina kwan. Eyoo, Ghanafoɔ, yɛate bi. Yɛdiyifoɔ panin Yaw Oduro Saviour ama yɛate aseɛ sɛ ɛsɛ yɛbisa, ɔse yɛmmisa, yɛnhwehwɛ, yɛmmu. Enti sɛ wowɔ baabi na wopɛ sɛ wobisa, wohwehwɛ, wobɔ mu a, n'akyi akwan yɛ ɔtakwa bɛn so? Sɛ wofiri Accra na ɛba, wofiri Koforidua a, wofiri Cape Coast na ɛba a, woduru Korgye kurom na wosi a, na wo so pɛ bɛn so station a, obiara bɛkyerɛ wo. Na woduru bɛn so kurom na wo so pɛ Arm of God Power Ministry a, akwadaa mpo bɛsɔ wo nsa de wo aba. Woba na wo so pɛ odiyifoɔ panin yi a ɔduru a, ah, wobaa bɛto no. ne Hɛf fɛ. Wɔgye ahɔhoɔ so fɛ so. Na sɛ wofiri Kumase ne Bono ne serɛ mu na ɛreba so a, wofa kaa na sɛ wosi Tarkwa a, wo se wopɛ Bɛnso kaa. Woduru Bɛnso kurom a, hwehwɛ sɛ wopɛ Odiyifoɔ Yawoduro hɔ, Sunsum Sɔre sɔfo no. Deɛ ɔkita krantɛ kɛseɛ da n'abati no, Adehyeɛma foɔ sɔfo no. Wohu no a, na woabisa no sɛ, Papa, ma berɛ. Mahwehwɛ adwuma ara minnya. Sika yi, mapɛ bi ara minnya bi. Adeɛ kye adeɛ se, mayɛ adwuma ara menhu ano. Na ɔbɛboa wo ama woahu. Ghanafoɔ, yɛda mo ase, mo somfo, Kwame Kwakye, Chamanu, krakye baako pɛ, me nie. Dasɛn dɛ yɛbɛsan ahyia bio.